Allajan! Ýene-de biri! Şuny ýaly humus ýylmasa adam dälirýärmi şuny ýaly görüň. Däliremese hem biri. Hany, ýene-de. Allajan! Gumuň üstünden bardym men, baýlyk üstünden. Teňňe tapdym. Aman bol! Haw! Aman bol, gel bärik. Näme boldy? Kumuň üstünden bardyp öýdýän men. Kumuň üstünden?
Hawa. Goýsana şur.
Hä. Biziň oglymyzda kim hüm hum goňduka? Hany? Hany? Ine seret.
Bulara seret. Altyn teňňe. Seret-ä muňa. Kumuň üstünden bardyňmy sen? Sesiňden aýlaýyn. Hawa-la ine seret. Şu taýda bar öýdýän hum. Ýene bir depeýinmi men? Her depeňde teňňe gaçdymy? Her bir gezek depýän bir teňňe. Iki gezek depýän ýene bir teňňe. Üç gezek depýän ýene bir teňňe. Her depeňde teňňe gaçýar, her iki depeňde deňňe gaçýar diýip, bu galyp duran ýeriňe biz olary käşir gömýändiga. Hawa. O teňňe gaçarmy?
Ine indi hum, hum tapyldy, hum. Maňa seret, maňa seret.
Hum tapaňok sen. Seň kisäň ýyrtyk, kisäň.
Näme? Kisäň ýyrtyk-a.
Aý, nätdim.
Bäş sany teňňe gaçandyr-da.
Gördüňmi?

Ependilere baryp gaýt men dokajak halyma ýüp gerek goýam olany. Bolýa bolýa getir bir çorba. Gel. Wah. Ir begen aýdym aýdýan ha. Ö teňňeçik kene kene. Altyn.
Aşyr. Ha.
Eşik içindäki ýüňleri saldym men ak gowy ýüňi. Şuny alýaň. Hawa. Horjuny arkaňa atýaň. Atdym. Ependi agalara barýaň. Barýan.
Şu boýasyn şuny welin ýöne gögem bolmasyn, agam bolmasyn, saram bolmasyn, ýaşylam. Hiç kimde şol reňk bolmasyn. Diňe mende bolsun. Şu şeýdip aýdaýyn Ependi aga. Ependi aga aýt hawa boýasyn ýöne hiç kimde bolmasyn şol reňk. Boldy boldy boldy aýdaýaň aýdaýaň. Ondan ýöne barda gönük aýt. Boldy boldy men teňňelerimi alyp galyň. Ondan o ýerde üýşürip goýan ojarymyzy bäri çekmeli. Boldy, boldy, boldy, häzir men derrew gelýän. Bor. Bolýamy? Gitdim onda mende çynlamaga. Aşyr göni gel. Bolýamy?
Aý, ýagyş näme ýagýarsyň-eý. Aý, töweregi sil edip-eý. Aý, gelin nirä barýarsyň-eý. Keten köýnegiňi öle diýip eý. Ependi aga! Aý Ependi aga! Ependi aga! Öýde adam barmy ow habarlaşmaga Ependi aga? Ýokkaýa. Ependi aga! Aý Ependi aga! Ependi aga! Ä öýdemi? Näme? Geliber. Barýan, barýan Epen aga, barýan. Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam. Saglyk gurunlykmy? Hudaýa şükür häzir. Ädim çykyr Epen aga. Aý gel asyr, gel.
Essalawmaleýkim. Waleýkim essalam.

Wiý, men näme üçin gelenim ýadymdan çykypdyr ahyryn. Hä, gezmäge gelensiň-dä? Ýok, gezmäge däl, işçilje, ýumuşylja geldim. Şeýlemi? Hawa.
Beh. Ine, öýdäki. Hawa.
Keýwany.
Hawa.
Ine, şu ýüňleri bar. Ähä.
Şuny boýamaly diýdi. Boýarys.
Hawa.
Ol haly ýuwurtjak bolýar. Bolýar, bolýar. Hawa.
Ondan öň şu ine hemmesini boýamaly-la, ine şunuň hemmesini boýamaly. A, boýarys ahyryn, boýarys, boýarys. Nähili reňke boýamaly?
reňki şu dünýäde ýok reňk diýýär. Dünýede ýok reňk. Ýaşylam bolmasyn, gyzylam bolmasyn, saram bolmasyn, gögem bolmasyn, agam bolmasyn, gara-da bolmasyn, mämişem bolmasyn, gülgüne-de bolmasyn diýýär. Dünýäde ýok reňk bolsun diýip dur-da ene, Epen daýy. Beh, şu ýüňleri.
Dünýede ýok reňk. Dünýädäki ýok reňk dünýede ýok on ýaly reňk başga birine meňzeş reňk gerek däl diýip ýördi zat bugda. Beh. Hmm.
Men haçan gelmeli indi? Aşyr ýegen.
Hä.
Onda sen bara. Hawa. Neme?
Aha.
Haçan geldiysene? Hawa haçan geleyim? Onda haçan geldiysene sen? Haçan geleýin? Häzir

Şu, seret. Şu günler bar-a ýaňky sananymyz. Duşenbede gelme. Onsoň sişenbede gelme. Çarşenbede gelme. Onsoň penşenbede-de gelme. Annada asla gelme diýdiň dämi? Hawa. Onsoň bu şenbede-de gelme diýdim-ä, hä? Gelme. Ýekşenbede-de, aý, onda-da geläýme, ýekşenbede geläýme. Bolmy? Şu aşyrýan şu günlerden Başga günleň haýsysyna gelseň geliber, bolýarmy? Şo diýen reňkiň taýyn bolar. Ýaňky günleň düşýän günlerde gelme. Galan günüň haýsysyna gelseň geliber. Men boýap goýaryn Naçalýege. Ependi-a, onda gün galmady-a, bir hepdede gün galmady-a. Ýekşenbede gelmeseň, sişenbede gelmeseň, çarşenbede gelmeseň, Penşenbede gelmesem, annada gelmesem, şenbede gelmesem, ýekşenbede gelmesem, haýsy gün geleýin maňa? Maňa gün galmady-a ony. Ýok, saňa gün galmady, ol gün bar-a, Asyl ýegen. Bi, maňa reňklemäge reňk galmady-a-how, Asyl. Bolýa, Epen aga, sag boluň onda, men-ä turdum onda. Bol.
Bol, sag oturyň onda.
Çaý.

Daňatar how sen Daňatar a way. Daňatar däl how Ependi aga men. Way senä Daňatar geçen ýyl men bir ýadymda saklaýana şol bir on ýyllaň ýadymda saklaýan men hawa sen Daňatar.
Aý sen on ýyllap saklabilmänsiň ýadyňda Daňatar däl men. Daňatar how sen.
Hana how seni alyp tanaýanny. He Daňatar how. Jan dogan Daňatar däl men how Daňatar däl men. Dogry.

Aýt wagt. Sizem bardyňyzma ýa? Eý ýaman çalt gelipdir bular. Eý çalasynlaý siz tüweleme. Hawa. Bizden çalt gelipsiňizaý. Hawa garaşyp garaşyp halyt ýadadyk ko biz size. Men senden gaty görýänaý. Nämeni?
Garaşman gaýtýaň köpülençden. Ha siz garaşyp gaýtdyňyzmyşdaý. Hawa şuma çen garaşyň. Azajyk garaşypdyňaý biziň gelenimize maýam bolmady.

Öýüňe çagyrmaly ekeniňdä-how. Bä gowy degişme ekeni.
Menem bilýän bir gowy degişme. Aýdan aý aý. Biriniň bir ullakan bagy bar diýýä. Hawa. Aý şeýle ullakan diýýä-de oňa. Hawa. Aý şu bagymyň iň çür depesine çykyp göreýin diýip bir gün dyrmyşyp duramyň-a bi. Ýaňky. Aý şu ýaňky dyrmyşyp barýamyş. Iň soňky şaha ýetip-ýetmänkä bir aýagy sypyp ýykylypdyr-a! Aý, şu degişmäni özümem halamadym-laý ýöne.
Ana şo taýy gowy boldy. Ýa, ýa, ýa, ýa. Aý, şo taýy aýdylýan ýeri-dä şol. Ýa-a.

Her gezek gelenimizde ýeňňem ýogaý, şu garyndaşlaryna köpräk gezmäne gidýäý öýtýän diýýäler. Garyndaş känmiň? Şeýlemi? Hawa.
Aý, şu kän gezýär-ä diýýäler özä. Hawa, diýýäler.
Diýýäler, kim diýýär?
Goňşular.
Goňşular?
Aý, goňşular diýýär.
Goňşy bolanlar. Haýsy goňşular?
Bi sag tarapky goňşularmy? Ýa bi çep tarapky goňşularmy? Ýa arkadak goňşularmy? Ýa bi öňdäki goňşularmy? Bulaň haýsysy diýýär-how? Aý, ýa, Ependi aga, Sen näme adam ýamanlap ýören rüýtýäň baý? Hemme goňşulaňam diýýä. Hawa haw hemmesi diýýä. Hemmelem diýýä. Hemmesem diýýä.
Diýýäler. Aý näme haw ýakyn garyndaşlaryna gitdi diýýänä. Hawa. Gelerdä häzir.
Aý şu gezegen diýýäler ýöne. Hawa gezegen diýýäler.
Hawa garyndaş kän diýýäler.
Hawa hawa.
Eý bir azaşyp, tozlaşyp iň ýakyn garyndaşam men. Hawa.

Gyjak çalsam diýip arzuw etýän. Aý tüweleme. Gyjak çalga.
Sen çalarsyň sen. Çalarsyň. Aý çalarsyň. Çalarsyň çalarsyň.
Men dutar çalsam diýip arzuw etýän. Abbe. Senem çalarsyň.
Ependi aga sen özüň näme arzuw edýäň? Menmi? Hawa.
Häzir bara. Ýeňňeň geler. Hawa.
Myhmançylykdan.
Hawa. Öýe geler bolsun nanyň ýüzüne sary ýag çalyp. Iýsem diýýän, hawa, sary ýag çalyp. Sary ýag çalyp. Äý, äý, şol harbyň goňa gowy eken-aý, Ependi aga. Sen näme?
Men bar-a, men, Ependi aga, men bir uçsam diýip arzuw etýän-aý. Oho, bu göwräni nädip uçjak-how? Ýok, indi ganatym bolsa, aý, bir uçsam diýendir. Nirä uçjak-how?
Ine, uçduň-da sen. Ýokaryk, şu al-asman, aý, indi mysal üçin, Aýa uçsam diýip arzuw etýän, Aýa. Aý, tüweleme. Haw!

Ependi aga, Hä. oglanlar, şu gülüşdik, degişdik, indi ýöräýeliň, a? Ýöräýeliň, Aý, ýör, ýör, ýör, ýör, ýör. Wiý, aý, ýöräýeliň diýýädim-ä, çaýda gowy boldy-aý. Hawa. Ependi aga, bir haýyşym bar daýza. Näme haýyşyň?
Şuň bilen bir jedelim bar meň. Näme, näme jedeliň bar? Şundan meň bir algym bar. Näme algy? Hiç zat.
Berenok-da. Ýöne gatnadyp ýör-ow Ependi aga. Aldap ýör. Hawa, mydama aldaýar. Näme diýip aldaýar?
Aý, ber diýsem, men nirden bereýin, mende ýok diýip ýör-dä. Badyrym bilýän şunda, badyr. Ýok, ozal aldymy senden? Aldy menden.
Be, ýok, Epen aga maňa. Ozal aldyňmy?
Ýok, men almasyna alypdyryn. Ýöne hiç zat ber diýen, men näme berjegimi bilemok, how, Epen aga. Gün beren aga maňa hiç zat ber diýip. Ol haç, haç, haçan aldy ony? Aý, epe, swat-a bolandyr-la ol. Şeýdemi? Hawa. Kiçiräkkäň aldymy ýa ol? ort Aý, ýa. Orta ýaşdalymy? Aý, ýok, oba ýöräbe bilýän ekeniň. Kiçiräk bolýyn. Kiçiräkä? Ýöreýärdik oba. Bäh.
Hawa, ýör, ýör, ýör. Hiç zat aldy, hä? Hiç zat aldy.
Indem berenok.
Indem berenok. Näçe berenok? Ýok, näme berjegimi bilemok, how Ependi aga. Waý! Hiç zat ber diýýä, men nirden alyp bereýin hiç zady? Ýok, sen hiç zady nirden aldyň aslynda özüň? Meň özümde bar öň. Öň bardy. Bardy mende.
Bulam aldy.
Bulam aldy.
Sen şo hiç zat aldyňmy? Alypdyryn özä aldy diýýä, alypdyryn-ow-o. Ýok, alypdyryn, aldydyr diýýä, on ýaly bar-a, gümmüsümmi gürrüň etmesene. Aldyňmy? Aldym diý. Aldym. Aldymy?
Aldy.
Aldym.
Sen şony ýaz aýy berdiňmi ýa güýz aýy berdiňmi ýa gyş aýy berdiňmi ýa bu tomus aýy berdiňmi? Bilmän-ä, men näbileýin-ow, o wagt men çaga. Aý, howar-a açykdy özä. Nä, ýagyş ýagýadymy? Ýagyş, ýagyş ýok, açyk howa bar. Äý, ýagýat dämi-aý?
Ýagýadymy? Äý, seň ýüzüňde ol suwa görünýädi. Wiý, derdi-ow, derdi-ow. Derleýämi? Derläpdi-ow, derläpdi. Äý, tomus sürleşer. Tomusmy? Tomusdyr, ependi. Onsoň şu sowat, şu possun bar-a. Hawa.
Reňki sarydymyş-ow hiç zady bereňde. Hä?
Aý, Ependi aga, ondan alymal möwsümiň reňkiniň näme tapawudy bar? Bi esasy şoň reňki gerek şu wagt. Şo hiç zady almak üçin reňk gerek. Aý, Ependi aga, sarydyr-laý şo. Hawa, sarydyr-laý.
Sary şeý. Şu sarydan başga reňk geýen adam men-ä dik durmam. Sarydyr-laý diýmesene. Sarydyr-laý näme-aý onuň? Dyr-laýyň näme? Dyr-laý gelýä durşy gaýdyp. E, dyr-laý bolsa o ol aldygyň, almadygyň birhili gümana bolýar. Hawa. Şo dyr-laý bolsa

Näme bir o näme bir ow Efen aga. Ýok şo hiç zady almak üçin şo edil öňküsi ýaly bolmaly-la ow adam. Şol şol şol eşikde bolmaly. Ow Efen aga. Şo sypatda bolmaly.
Şo sypatda bolmak üçin men nädip men ýedi ýaşyma baraýyn ow Efen aga. Ow indi ýedi ýaşymdadyryn-a bolsam bir. Ýedi ýaşyňda dälsiň ow bilýäň-ä ow uluraksyň. Aý bir on ýedi bolsun-da. Ýok ondanam ulurak bolaýman.
Aý ondan uly bolsa meňkiden geçýäň-ä ýaşyň onda. Ýigrimi ýedi ýigrimi ýedi.

Indi azar beräýmäň, üzülişdik. Hawa.
Ana, aldyň dämi iş zady?
Hawa, aldym. Ana, nesip etsin.
Hawa. A bergide nä çykdy indi?
Hawa, bergidem diýindi.
Aý, ýene-de hiç zat gerek bolsa, habar tutaýgyn, how! Hawa, aýlanaýgyn.
Bor, Ependi aga.
Hawa. Senem sag otur.
Hawa, Bolýar, ömrüň sag bolsun, boluň. Ependi aga.
Ömrüň bolsun. A bolýar. A bergide nä çykdy indi? Hawa, hawa, bergiden diýin, nyrdyň. Aý, tüweleme, bolýar, bolýar. Aý, dogry-daraý walla.

Barýan, barýan. Şu Aşyr bilen ojar ýygmana gidäýeli diýdik-dä, şu ýygan ojaryny daşaýyn, onnoň men baraýyryn. A men meňzejekkäm indi? Ýöne men özüm baraýyn.
Barýan, barýan. Alla-da bi barmasam goýmaýar. Aý, bar-da onda. Bolýa, bolýa.
Näme diýýäň? Näme, näme boldy, näme boldy? Ýürege düşdüňiz-aý, gutarmadyňyz gürrüňiz. Ýöne hymyr-symyr, hymyr. Kim aýal? Ependiň aýaly.
Ependiň aýaly? Hawa. Heýjanmy? Hawa, heýjan.
Näme gürrüň etdiňiz? Aý, öýe girjekkä howlugýan diýdi-de, ondan görüşdäý-de gürrüň edäýeli diýdim-de. Howluganda şonça gürleýärmi şol? Arkançylykda bolsa, ony bilemok näçe sagatda gürleşjekdigini. Ol ikimiz ojar ýygmaga gitmeli-ä-how. Ýo men barýan diýdimä ojar ýo mana ýöne Aşyryş daýza gaharanyna ýaly hiç zat ýoga menem ýanyňa dostlaň gelende Ependi agalara gideňde nirä gitdiň diýip soramaga men näme işläp ýörsüň diýip. Düşünä düşünä keýwany men ojar ýygyma gitmeli diýip aýtdy maňa gün guşluk bolýa seret oňa. Näme diýsene Aşyr şu keýwany bir diýmesene maňa şu ojar ýygnan bolsa ýygnan bolýyn keýwany diýme maňa. Men näme diýen onda saňa näme diýeýin. Öýdäki diý keýwany diýseň bir hil ullakan ullakan aýal ýaly bolup görünýänä. Aw sen öýde bolsaň öýdäki diýerine sen öýde bolaňa how. Ora öýde bolanok diýil öýde boldum a. Aw diýdi iki sagat öýde boldum men iki sagat da saňa öýdäki diýdim. Sen gitdiňä ondan soň keýwan diýenine ona men. Bir zat etýän bolyň derrew gaharlanyp başlaýaň. Gaharlanma hany men saňa näme alyp bereýin. A? Men saňa bir sowgat alyp berjek bolýan sen düşün-ä bir zada. Nämäň sowgadyny?
Aý bir bir göwnüňe ýarar ýaly sowgat näme alyp bereýin. Mata alyp bereýinmi? Ýa sygyr sagaýan bedre alyp bereýinmi? Ýa odun alyp bereýinmi, ýa mallara iým alyp bereýinmi, näme alyp bereýin? Näme diýsene Aşyr. Hä. Men seniň şu boş gürrüňleriňden halys doýdum. Dur! Maňa, maňa sygyr sagar ýaly bedredem gerekka, mallara iýmem gerekka, sygyra otam gerekka. Seň şu janyň sag bolsun, maňa zat gerekka Aşyr. Doýduňmy?
Doýdum men seň şu Zat gürrüňiňden. gerekkämi? Zat gerek. Eý, Alla jan, seňem doýan wagtyň boljak eken-ä, keýwany. Wiý, öýdäki, öýdäki. Howwa. Sen onda.

başgarak düşünýäňdä. Bu gyz uly görünýänmi aşyr men uly görünýänmi. Ýok diňle men keýwanym diýýän men keýwan diýmek asmandaky iň owadan hem ýiti ýyldyzyň adyna keýwan ýyldyzy diýýärler ana ezizim. Keýwan ýiti ýyldyzy bolýa. Hawa keýwan ýyldyzy diýýärler ana men seni ýyldyza deňeýänä men ýyldyzym a sen keýwanym. Baranda o ýüp getirde ojar.

Naharam bişirip berer diýip gürrüňi edip otyrdyk o gidäýdi olar gijä galyp geldiňdä. Hä şeýlemi aý oňapdyrlar. Hawa gulagyňa şyňlandyr. Şyň hawa hawa şyňlady şu sag gulagym şyňlady. Hawa.
Nebet-ä ol kakasy. Ýaňky bar-a ol o zatda. Näme o zat aýdyber aýdyber. Nirä gitdiň? Menmi men şu Amangüllere gitdim.

Onsoň ýaňky bar-a? Hä.
Keteni alypdyr. Keteni. Her tüýsüje reňkinden. Bä. Ýaşyl, gök, sary, gyzyl. Her tüýsi reňkinden. Hä, her reňkinden.
Hawa. Onsoň kakasy ýaňky onsoň neme-dä? Näme?
Maňa-da. Saňa-da. Hawa.
Maňa-da. Hawa, saňa-da.
Näme saňa-da?

Meni.
Seni. Meni.
Hawa. Maňa alyp berdiler-ä. Hawa, hawa-da. Maňa alyp berdiler.
Berdiler-de. Hawa, alyp berdiler.
Ana, şondan soň maňa zat alyp berenoklar-da. Kakasy gowy-da. Şonda saňa başga zat näme gerek? Hawa.
Hawa. Degişgen ekeni-da kakasy. Degişýändir öýdäýme, oýun etýänler.
Alyp beren, keýwany alyp beren. Ol dört görnüşini alan bolsa. Hä. Men saňa bar-a, iki görnüşini alyp bererin. Wiý, ýigrimi iki görnüşini alyp bererin, hawa. Ýigrimi iki? Hawa.
Waý, kaka, sen şeýle bir gowuda. Gelýäler.
Kim gelýär?
Gelýäler.
Kim gelýär? Ýap, gapyny ýap. Arassa howa gelip dur-a. Ýo, ýap gapyny, gelýäler. Kim gelýär?
Algydarlar gelýär.
Algydarlar gelýär?
Ýap gapyny.
O, nememi?
Sorasalar? Öýde ýok. Ýok diýeýin.
Men öýde ýok.
Ýok.

Ýok. Ýaňja dawadylaýyň?
Ýok, ýadyma düşdi, ýok. Nirä gitdika?
Ol nämä gitdi?
Ol, ol bar-a, aşyr ýegenlere gitdi. Ol aşyr ýegenlere ýaňy baranymyz-a ýokdy ol. Ol ýaňja şolardan.
Bardyr, bardyr.
Bardyrmy?
Ýaňy ýog-a taýda. Ýok, hiç kim ýok. Hawa. Şolara gitjek diýip gitdi-dä. Ýokmy indi?
Ýok. Hiç hili ýok.
Eý, bolady, ýok eken-aý. Nämäňe begenýäň, how? Bolan bolsa algymyzy alardyk-da, nämäňe begenýäň?

Näme? Ker açdyňmy? Kim? Sen ker açdyňmy? Gygyrýan bol, hä bereň owa. Ker açdyňmy? Eşdem oga. Näme üçin eşdeň oga? Sebäbi sen öýde ýoga.
Sen ýa özüň aýtdyňa, men öýde ýok diýdim. Eý, kaka sen. Men öýde ýok.
Şu ýatkeşligiň ýokdy.
Ýok sen öýde. Men öýde ýok. Ýok. Men ýok. Men öýde ýok.
Sen öýde ýok.
Men öýde ýok. Ýok.
Gepen aga bara. Hawa. Mydama biziň üstümizden gülüp aýlanyp ýör. Jogap bergisini bermän aýlanyp ýör. Geliň şoň üstünden hem bir gülüp görelim. Güleli güleli. Eý şeýdeliň-le. Şu mallarynyň ýanyna aýlanmana gidipdir.

Oň deň-duşlarynyň bary öýlendi-dändi, bizem ýeke oglumyzy öýerip, bir gelnimizi duglumyza geçirip, iki aýagyny jüp tutup oturaýsam diýip, arzuw etýän-ä gije-gündiz. Arzuwyň-a gowy, Keýwan. Ýöne, bi, harajat ýagdaýam, a, özüň bilýäň. Hawa, harajadam az bolar, ýöne şonda-da şu oglumyzy. Iki göz dört bolsa meň üçin-ä kem boljakda şu aşyk.
Haa. Onda neme edeli? Keýwan.
Hä. Ana işiňizde göle dur. Hawa.
Şony sataly. Ala bolarmy? Hawa ola. Şoň puluna-da oglumyz öýerer. Nähili görýäň şony?

Hawa, bir aý. Intäk men sizi nirege gitjegimi näbilýäňiz, ho-ow? Aý, barýançak bir aýam bolar-da. Eýnemi? Hawa, intäk barmaly toýlamymyz kän ýene-de. Aýt, ýör, ýör indi, ýör. Ýör, bir aý, bir aýda barýas siz aňry.
Wiý, kaka, çaý alyp geleýin. Ýok, otur, otur.
Çaýy soň içeris. Şeýlemi? Häzir men saňa bara şu peýdaly maslahatlary öwredeýin. Peýdaly. Hawa, şu peýdaly maslahatlary. Hawa. Diňle.
Diňledim.
Ýöne ýadyňda bek sakla. Bek saklaryn. Hä, ile, şu bergi etjek bolsaň bara, öňürtä bergi etme. Bergi etme. Hawa. Bergi etjek bolsaňam bara, şu golaý-goltumdan alma. Hä. Ho, daşrak obalardan al. Daşrak obalardan.
Hawa. Hawa.
Şu öz obaňdan alma. Hä, goňşy obaňdan al. A bolmasa üstüňe geler durarlar. Hä, men saňa şu maslahat şu, hawa. Wiý, kakasy ol-a saňa degişli ekeni. Wiý. Ana seň algydarlaň üstüňe gelip dur. A geçip gitdi-ä olar. Şeýlemi? Hawa.
Hä, bolýa.
Ýene bir peýdaly maslahat. Hawa. Onsoňam Maral, şu jaý saljak bolsaň, öňürti

Jaý salýaň ýöne suwy soň başga ýerden getirmeli bolýaňda. He, başga ýerden. Hawa. He, düşündim, düşündim.
Hawa. Onsoň ýene bir peýdaly maslahat. Ýene-de. Hawa.
Hawa. Şu horazyň on gezek gygyran sesinden, on gezek gygyran sesinden bir bug duwa guý. Kaka, sen dogry aýdýaň. Hawa. Onsoňam şu irden turup peje ot ýakaňda, şakyrdatmajak bol. He.
Näme bolýar? Ol, Meni ukudan oýarýaň. Senimi?
Hawa, bimaza etýär. Şakyrdaman, usullyk bilen baryp ýak. Boldy, kakasy, boldy. Gaty dogry aýtýaň. Düşündiň dämi? Düşündim, düşündim. Şu asmanda görünýän zatlaryň haýsy boljak diýseler, näme diýersiň? Men bar-a, men. Hä?
Bulut.
Bulut? Hawa.
Ýok, bulut bolma.
Hä?
Ol.

Jüp basan aýajyklaryňdan. Wah goýun sagmaga çykan deý. Çöl basan aýajyklaryňdan. Ogul beg haý-haý-haý, ogul beg haý-haý, dünýämiň göwheri. Heý, ýagşam bir üstünden günlük aýdýan-a. Gowy masgara boldy gowy ýigitler masgara bolduk. Eý birinji gezek däl a how öňem göre göre gelýäs. Eý şony kim tapdy aslyda şo pikir kim tapdy. Ine şi. Kim şo üstüne güleli tapdy.
Şu tapdy sen el. Ine men tapdymaý.
Sen men tapdyňmy sen tapdyň.
Ýo ine şu tapdy.
Menmi.
Senmi.
Men däl how.
He. Men tapdymlaý how. Ýo, şony dördümizden birimiz-ä tapdyk özä. Hawa, birimiz-ä tapdyk. Näme ştaýda başga adam barmy-ow bizden başga? Bolmanda birimiz tapanymyz belli-laý. Wee!
Hawa. Kelläme bir zat geldi. Hawa, näme zat?
Ýöne özümiz oýnadyp ýörüs. Gülelidik, gülüp bilmedik. Hawa. Bilmedik. Indi mende bir teklip bar. Hawa.
Gorkuzalyň.
Epen aga zatdan gorkýamaý. Hawa-laý, gorkuzalyň. Gorkuzalyň.

Aý, ýagyşam bir gorkuzjaw ekeniňiz-ow! Aý, gorkuzjaw adamyňyzam tapdyňyz-aý! Aý, dogrudan-aý, walla! Ýigitler! Hawa, Arslanda!
Ay size bu ylgap ylgap ýadadyňyz am. Ay aryny ylgamalam da hawy.
Ay tüweleme. Ay gatylgaýaňyz ow siz ow. Ay gatylgatýaň da hawy ependi. Ay ýigitler. Ay ýadan bolsaňyz bara. Häzir men size şu tüňçäň çaýyny bereýin hä. Hawa. Ýa taňkaň çaýyny içjekmi ýa tüňçäň çaýyny içjekmi. Çaý berseň bolýa ependi.
Içjek çaý berseň. Çaý berseň içeris. Hä çaý içersiňiz bara. Hawa. Ýadawlygyňyz bara zym zyýat bolar gider. Hol senem bir onda aýdymy heňlenip ber epen. Aýdym saz edip bir çaý içelim. Hawa aýdym heňle. Hany diňle onda.
Ýer diňle.
Hany.